Magnano mbola tsara ty namagna jiaby niany, misy lohahevitra koa tiako partagena amintsika jiaby izay mitondra ny lohateny hoe ino ny tokony atao raha tsy te hankahala ny hafa? Averiko indray mandeha, ino no tokony atao raha tsy te hankahala ny hafa? Ny tokony atao voalohany dia mila mahay mi comprendre sy mi accepter ny faiblesse ny hafa, averiko indray mandeha, mila mahay mi comprendre tsy mahay mi accepter ny faiblesse ny hafa satria ny olo jiaby mifanerasera aminao io samy managna toetrany samy managna faiblessiny ke ny comprehension no ahafahanao managna tolerance amin'ny olona zay mifandray aminao zay ny voalohany ny faharoa dia mila atao agnaty saigny hoe eto ambony tany an tsisy olo parfait tsisy olo tonga lafatra ke dikan'izegny io olo itanao mety hoe hendry be mety ho namanao io Ndry androany tsy maintsy solafaka de mba ahafahanao mi comprendre anle olo de efa ataonao agnaty saigny sahady hoe tsisy olona parfait nge ambony tany e, n'iza n'iza eto ambony tany de tsy maintsy solafaka. Ny fahatelo dia mila mianatra mahazaka toetran'olo, mila mianatra mahazaka toetran'olo, ny olo mifandray aminao io samy managna toetrany de ianaranao mihitsy zany le mahazaka toetran'le olo fa tsy voatery anao mivatravatra rehefa misy olo mampiseho toetra tsy zakanao, ny fahaefatra dia mila mizaha toetranao aloha zay vao mizaha toetry ny hafa, mila mahay mizaha toetranao aloha zay vao mahay zay vao mizaha toetry ny hafa satria magnino anao moa raha vignitry be amin'ny toetran'olo io matetiky Nenao mety lombolombo-ndraha matetika. Zahavo aloha ny tegnanao, karakory nenao? Nenao ve zakan'olo? Anao tsy mahazaka toetra ny hafa. Satria antsika matetiky, mora amintsika no magnamia tsiny, mora amintsika ny mi-juger olo koa fa misy olo magnano raha tsy tiatià antsika, nefa antsika ndraikindraiky mba lombolombo-ndraha koa. Ny fahadimy dia mila mahay mamela heloko. Mila mahay mamela heloko. dia ny pardon isika tamin'ny leçon-tsika tamin'ny fampianarana taloha takeo igny hoe misy liberation agnatin'igny akao de ny olo mamela magnano premier pas dia olona managna force olona mafy olona mamela heloka zegny Teny fahenina dia Aza magnano comparaison amin'ny hafa. Fadio ny magnano comparaison amin'ny hafa fa ndraikindraiky agny amin'ny Facebook misy olo magnano publication ana mariage nefa le olo ataontsika hoe promotion anao ohatra de anao lasa malahelo hoe ee efa nanambady raha ihany za mbola aketo fô nefa tadidio fa olo samy managna lalam-piainana, samy managna fiainagnanazy, mety ny aminy ninazy fa nenao mbola ho avy, ke dikan'izegny Aza magnano comparaison satria samy managna fiainany olo jiaby tsirekareka. Ny faha fito dia haza tia magnano resabe fiainagnolo ko andany fotoagna anao, lanio aminy fotoagna zay mampandroso fiainagnanao ary mampandroso anao personnellement averiko izy takie ny voalohany ozy koa dia mila mahay mi comprendre ny hafa ary mi accepte faiblesse ny hafa ny faharoa dia mila atao anaty saigny hoe tsy misy olo tonga lafatra eto ambony tany ny fahatelo dia mila mianatra mazaka toetran'ny hafa Ny fahaefatra dia mila mahay mijery toetra anao aloha zay vao mizaha ny toetry ny hafa. Ny fahadimy dia mila mahay mamela heloka. Ny fahenina dia haza magnano comparaison amin'ny fiainagn'olo fa fiainagnanao fogna ifantohy. Ny fahafito dia haza tia magnano raisabe fiainan'ny hafa fa rehefa handany fotoagna ihany anao dia fiainagnanao no Mifantoha. Zay zalah koragna mba tiako ho partager-gna tamintsika jiaby any eh. Mankasitraka anao zay nahavitry nihaino hatramin'ny farany. Mankasitraka.